Hi gang! Croeso nôl i Popty! Mae bron yn ddiwedd gwyliau'r haf, sy'n golygu un peth. Mae bron yn amser i chi fe nôl i'r ysgol. Ond fi dod becso! Na pam fi ma! Heddi, fi am rannu gyda chi Be sydd yn fy mag ysgol i gael chi'n gyffroes ar gyfer y tymor newydd? Ond cyn i fi barhau da'r fideo, chi'n gwybod beth i wneud! Beth am i chi danysgrifio i Poptîn, i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch bach notification? Reit, mlaen â ni da'r fideo ife? Falle bod rhai ohonoch chi yn symud lan i ysgol uwchradd, falle bod rhai ohonoch chi yn symud ysgol, neu falle bod rhai ohonoch chi Jyst eisiau cwpl o dips ar beth i gynnwys yn eich bag ysgol. Dyma fy mag ysgol. Ie, yeah, sy'n ni yn mynd nôl i'r ysgol, iawn. Fi licwr bag ma. Mae yna frandiau eraill ar gael. Ond ar yr ochr, mae dych chi rhywle i gadw potel ddŵr. Mae dych chi lot o compartments gwahanol. Fi'n meddwl sy'n handi ar gyfer yr ysgol. Ond hei, dim na beth sy'n bwysig. Pa bynnag fath o fag chi'n defnyddio, sdim ots. Beth am i ni ddechrau de? Gyda yr ochr fan hyn. Mae dy fi botel ddŵr. Stwll Sadwrn digwydd bod, mae yna rai eraill ar gael. Mae'n rili really bwysig bod chi'n yfed digon o ddŵr yn ystod y dydd, mae hwn jyst yn mynd i Gadw chi'n hydrated, bach yn fwy effro, a mae'n rili dda i chi. Os ewn ni wedyn i flaen y bag. O na, sori, dim y zip, mae rwbeth 'da fi fan hyn 'fyd, gynta'. Lip balm. Pan o'n i'n yr ysgol, fi oedd y ffrind 'na oedd wastad yn gofyn, Oes 'da ti lip balm? Pidwch bod yn cadi, byddwch y ffrind trefnus 'na sy wastad yn cario rhyw fath o lip balm neu Vaseline gyda nhw. Achos yn enwedig yn nhymor yr hydref a'r gaeaf, oedd yng ngwefusau i'n mynd yn sych, oce? Mae cario un o'r rhein o gwmpas 'da chi yn rili handi. Yn y ffrynt fan hyn nawr, oce, mae 'da fi pwrs, oce? Fi ddim yn gwybod y system dyddiau 'ma, ydych chi'n sgano'ch bawd chi os 'da chi gerdyn, ond mae jyst cael pwrs ymlaen y bag yn rili handi. Am bwysig i gofio hefyd. Wedyn, rhyw fath o um, crocodile clip neu bobl gwallt. Chi beth yn gwybod, falle byddwch chi'n fed up o gwallt chi lawr, falle byddwch chi ffrind bydd eisiau benthyg un, chi beth yn gwybod. So, os yn handi i gael rhywbeth fel hyn ymlaen y bag. O, a wedyn mae dy fi um, period pads, eto, beth yn gwybod chi yn mynd i ddechrau, os bod ffrind chi'n mynd i ddechrau, mae jyst yn haws cario rhai eich hunain a goffo gofyn i'r dderbynfa, yn fy marn i. Wedyn, awn ni i ganol y bag. Nawr, yn amlwg, mi fydd gyda chi eich llyfrau. Jyst i rhoi rhyw fath o lyfr, cofnodion, notebook mewn, er, rhaid gwybod bod chi eisiau cymryd nodiadau a ddim sgwennu syth yn eich llyfr chi. Tip i chi, actually, os ych chi'n ansicr o beth chi eisiau sgwennu yn eich llyfr chi, yn enwedig da fel Cymraeg a Saesneg a pynciau fel la, sgwennwch rhyw fath o bullet points lawr mewn notebook a wedyn ysgrifennwch nhw. yn eich llyfr go iawn chi. Safio hasel, chi bo? Wedyn, yn amlwg, rhyw fath o gas pensilia, oce? Okay? Y pethau amlwg yw beiro, pensil, rwber. Mae dy fi rhyw fath o bren mesur mewn fan hyn sydd wedi torri. A yw choleiwyr yn handi hefyd, highlighters, yn wedi os ych chi eisiau cofio ffeithiau. Mae'n really handi yw choleuo effeithiau pwysig achos maen nhw'n aros mas yn y cof wedyn! Wedyn, yn y bit cefen ma sydd 'da fi, mae gyda fi ddau beth, crib gwallt neu brwsh gwallt. Os bod 'da chi wersi chwaraeon yn y bore um, a bod chi wedi dod i ysgol da gwallt lawr, allwch chi jyst brwsio gwallt chi fyny, brwsio fel nôl lawr wedyn. A wedyn, mae gyda fi'r mini deodorant ma. Fi'm yn siŵr iawn os bo hawl gyda ysgolion ddefnyddio spray, ond ma' bendant rhai roll-on mini ar gael hefyd. Ma' nhw mor handi i gael nhw'n bag chi. Eto, gwers i chi chwaraeon yn y bore, gorffbo'n ysgol trwy'r dydd, chi ddim moyn drewi. Felly mae un o'r rhein yn rili handi. A dyna ni am fideo heddi, guys. Yr unig beth arall sydd gyda fi weid wrthoch chi yw, os i chi'n poeni am fynd nôl i'r ysgol, mae hyn yn hollol naturiol, mae unrhyw fath o newid yn really scary, ond you got this, oce? Okay? Oddi wrtho fi a gweddill criw pop ti, pob lwc, joiwch, a na i weld chi yn y fideo nesa! Ta-ra!